Ā, he tohu hou, he tohu tēnei mō te tangata rōpū rānei ka nui rawa te rāngona o tāna mahi ki te ahurea o Aotearoa. Te tohu hou e kīia nei ko te tohu kōrurenga hou. Ā, koia tonu tā tātou mahi, tā Te Taura Whiri i te Reo Māori, tā Te Mātāwai, tā tātou katoa he whakahuri i te ahurea o tō tātou whenua. Mā te aro nui, mā te ahu nui o te katoa i te reo Māori E pakari ake ai tātou. Tō tātou kaitautoko, koia tēnei ko Toi Aotearoa, ko tōna manawa tō tātou manawa te manawa nui o te whenua nei. A kāti he karanga tēnei, a, a, anei ko te, te heamana, a, o te komiti Māori Chair and Arts Council, Dean Whiting, hoi anō, kia titiro ake tātou ki ngā kai whiringa whāiti. Moe Milne. Ko Moe te kaihautū o te reo o Ngāti Hine, ā, ko ia tērā e takatū ana i ngā wānanga reo ki te whakarauora i te reo o Ngāti Hine. Ko ia hoki tētahi o ngā pou kōkiri ngākau papa mō te reo me ōna tikanga. Ka noho hoki ko ēnei āhuatanga hei takapau māna i āna mahi i te ao hauora, mātauranga hoki, ā, mā ēnei anō e whai hauora ai te Māori. Scotty Morrison He nui ngā tūmahi a Scotty Morrison hei kaitaunaki mō te reo Māori. Ka mutu ko tētahi o aua mahi nui ko te tuhituhi ngā pukapuka 13 i ngā tau e waru kua hipa nei, 150 i hokona atu. Kai roto i tēnei putunga pukapuka ko Māori Made Easy, he puka rerenga kōrero, he puka ārahi i te reo i te wāhi mahi, he puka ārahi i te reo i te kāinga, i tuhia tahitia e rāua ko Stacey Morrison. Kāti, he kaiwhakapāho rongonui ia i te ao kawepūrongo Māori, he kaiwhakamāori kōrero ia, he kaiako hoki i te reo i ngā ao pakihi, kāwanatanga, Kura Wānanga, tae atu ki ētahi wāhi kē atu. Anton Matthews. Fush, he whare kai iti o te whānau a Fush i Ōtautahi. Ko tana kaupapa he whakamāori i te reo Māori i roto i tōna hapori. He whai hoki ngā taumata o te manaakitanga me te kaitiakitanga i roto i ngā mahi katoa ki tōna tino rangatiratanga rānō. Ko ngā tikanga pakihi e whāriki ana i a Fush ko te whakamāori i te reo Māori me ngā tikanga mā roto i ngā whakahaere o te pakihi i ia rā, e nui atu ai ngā wā e whakamana ai ngā kaimahi i te reo me te whai kia angitū tahi ai rātou hei Māori, hei pakihi ahumoni anō hoki. Ka nui rawa te mahi i tēnei tau ki te whakamāori i te reo Māori, ā, he rite tonu tā mātou kimi me pēhea e tuitui ai te reo Māori ki roto i tō mātou pakihi. E whakapono ana mātou ki te rongo o tō mātou hapori i a mātou e whakamahi ana i te reo i ia rā, ka nui atu te aro ki te reo. E wawatatia ana kia tahuri kē ētahi atu pakihi ki te kapo i te reo Māori hei kaupapa matua i ō rātou pakihi. Mō te aha anei ko te. Kaupapa matua ko te reo me ōna peka katoa. Nā reira, e mihi ana ki ngā kaiwhiwhi, ā, me kī, ki ngā whare kōrero o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe, e whakatairangi ana i, i tō tātou reo. Nā reira, anei au e whakakanohi nei, me kī, i a Toi Aotearoa, i tērā wiki i tukuna atu nā Tohu a Te Waka Toi ki roto o Te Arawa, ana ko te wāhanga ki te reo, ana ko te. te aroha, te tohu aroha mō te kuia nei a Noi Pēwhairangi i riro i a Derek Lardelli i tērā wiki. Nā reira, kei konei mātou e tautoko ana i tēnei tohu mō tēnei pō. Nā reira, ko te kaiwhiwhi I tēnei tohu ko Scotty Morrison. Tae e te whare, tēnā koutou. I roto i te, te whakaiti o te ngākau, te whakawhiwhinga ōku ki tēnei tohu, kotahi te kōrero, kotahi te kī, kotahi